Programm ieħor mill-Għaqda tad-Dar fejn illum ħa nitkellmu fuq pjanta illi narawha ħafna fis-salvaġġ imma f'dan il-kuntest Lino ħa jagħtina informazzjoni fuq pjanta ta' varjazzjoni differenti. Il-bużbież. Il-busbies, mela din ħa nikluha. U l-frotta tagħha mhux iżżerriha. Meta ngħid il-frotta għax tagħmel qisha basla ma' wiċċ l-art, tikber pjuttost imdaqqsa. Tkun bajdanija u għandha tagħm togħma partikulari. Issa l-busbies minnu jieħdu diversi xorb alkoħoliku. L-anizetta, il-pernod, dawk it-togħmiet. ta' bużbież. Imma dan mhux is-suġġett tagħna llum. Issa, biex inkabbru, mela din hawnhekk għandi xitel mixtri min-nursery. Jekk ħa tkabbarha d-dar, dinha kulma tieħu waħda minnha. Bħall-basla. Il-pjanta kulma se ttik waħda. Imma hi ż-żerriegħa tagħmel ukoll biex ngħidulu hekk? Tagħmel, imma din mhux għaż-żerriegħa. Tas-salvaġġ għaż-żerriegħa, dinha nkabbruha għall-basla tagħha. Il-basta tagħha kif għadt hija bajdanija, tista' tikolha nejja jew anke misjura. Għandha togħma partikulari, pjuttost fuq il-ħelu u tagħmel tajjeb. Issa, biex titkabbar din ma tridx kura speċjali. F'xahrejn tilħaq ukoll. għandek titkabbarha April, tħawwilha f'April jew f'Settembru. U Tikber ħafna imma l-int. Mu le, mhux daqshekk. M'għandekx għalfejn tagħmilha imbegħda ħafna minn xulxin. Xorta jekk ħa tagħmilha ġo pott inti eh, jiddependi x'kobor ta' pott għandek. Dejjem trid dak il-10 pulzieri, 20 ċentimetru bejn waħda u oħra. Eħe, u l-ħamrija trid tkun maħduma tajjeb bil-fertilizzant apposta u anke trid l-ilma kontinwu. Trid ħafna ilma jfisser? Trid is-saqja regolari, ejja ngħidu hekk. Hemm xi ħaġa li attakka imma li li jħobba? Dewa dejjem ikun hemm, ma mhux daqstant. Mhux daqstant. Allura, tirnexxi, ġeneralment tirnexxi. Sew. Biex ngħidulek, hija faċli biex inkabbruha d-dar jew diffiċli? Ħafna, le le, faċli. Faċli, ma tridx xi kura speċjali. Reżistenti anke għat-temp u ma tridx dak l-attenzjoni partikolari. U l-fond tal-pott, kemm irid ikun pressappoco? Il-fond tal-pott dejjem għandek dawk il-, trid 20 ċentimetru ta'. Għax inkella ma tridx titgħab bik innifsek. Dan għall-għeruq jikbru u l-basla tikber tkun kabbarija wkoll. U ejja ngħidu pjanta waħda, għand ħdejt ħa nagħmel waħda. Trid pot ta' dijametru ta' 30 30 ċentimetru bi ħmistax-il ċentimetru fond, għal pjanta waħda qed nitkellmu. U aħna għedna li madwar xahrejn iddum biex tikber? Iva, f'xahrejn tilħaq ta'. Hija pjanta li tirrikkmanda biex min għadu kif jibda? Iva, tajba, versatili wkoll u rifreskanti fit-togħma tagħha. Issa, dan għidlek li jkun jista' jagħmel għandu perjodu ta' xahar jgħid ħa nagħmel waħda, nħawwel waħda kull ħmistax biex ma jkollu kontinwazzjoni ta' prodott. Tista' tmur għand in-nursery tixtri waħda u. Iva, iva, mhux se jieħu pjaċir ħafna jgħidu, imma, imma. Le ma jkollokx għalfejn tagħmel ħafna, forsi magħhom tixtri affarijiet oħra. Tajjeb, nirringrazzjak. Hawnhekk illum tgħallimna kif nistgħu nkabbru l-busbies, il-fennel. Ovvjament differenti minn mill-fennel mill-busbies salvaġġ għaliex għaliex hawnhekk mhux qed nieħdu ż-żerriegħa ħa nieħdu l-basla. Tgħallimna tgħallimna kif inkabbru pjanta li hija faċli wkoll waħda minn dawk li nistgħu nkabbru faċilment id-dar. Nirringrazzjakom u nistidnukom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.